Reit, so Rose ydw i ac um, dyn ni'n mynd i wneud y uh, cyflwyniad yn ddwyieithog, so byddai yn siarad Cymraeg a bydd Ed um, cyflwyno ei ran ef yn Saesneg. Ac os ydych chi'n gweld fi jyst yn siarad yn, yn, yn dawel um, a ag Ed, dwi jyst yn cyfieithu, felly sori, dwi ddim yn angwr taes, dwi ddim yn adnabyddu beth sy'n mynd ymlaen, dwi jyst yn cyfieithu um, ar gyfer Ed. Felly, mynd i, can we stop the presentation? Croes Crist, croes pwy, fel uh, dywedodd Sian, ac uh, dyna adnod diddorol o, o'r proffwyd Eiseia. Wrth wyro i'r dde neu drwy i'r chwith, byddwch yn clywed llais y tu ôl i chi yn dweud, Dyma'r ffordd, ewch y ffordd yma. Felly, da ni'n mynd i feddwl heddi am um, y dde eithafol, ond wrth gwrs beth da ni'n mynd i ddweud yn gallu bod yn wir hefyd o uh, mudiadau eithafol hefyd. Falle bydd Ed eisiau cyflwyno ei hun.

Ydych chi'n gallu ein clywed ni yn, yn iawn ac yn glir? Ie, yeah, great. So mae'n bwysig dweud ar y dechrau, dydyn ni ddim yn arbenigwyr am y dde eithafol, ond mae diddordeb ymchwil da ni yn sut mae grwpiau cymunedol gwahanol yn dehongli y Beibl a weithiau cam-drin neu gam-ddefnyddio'r Beibl. Hefyd, dw i'n gadair bwrdd y Centre for the Study of Bible and Violence yn Coleg y Bedyddwyr yn Bryste, um, gyda Doctor uh, Helen Painter, a ni'n mynd i cyfeirio at waith Helen yn ystod um, y sgwrs heddi.

Nawr, wrth gwrs, dydy'r geiriau ei hun ddim yn ofnadw, achos dyn ni'n canu yr un peth yn ein heglwys i ni, Christ is King, Iesu yw'r Brenin, ond beth sy'n hollol ofnadwy yw'r ffaith eu bod nhw wedi uniaethu um, y gan yna, Christ is King, gyda'i fudiad dde eithafol. A hefyd, dwi ddim yn siŵr os ydy hi wedi clywed am hynny, jyst i ddangos nid problem Lloegr yw hwn, ond mae'n digwydd yn Nghymru hefyd, felly yn Llanafan Fawr um, mae Simon Burkitt, um, rhywun sy'n rhedeg mudiad o'r enw The Woodlander Initiative, um, gyda cysylltiadau â Patriotic Alternative sydd y grŵp ffasist mwyaf yn y Deyrnas Unedig, wedi prynu tir yn Llanafan Fawr a wedi sefydlu cymuned yna. Mae'n galw y cymuned 'a racially exclusive settlement'. a'r ysbrydolaeth am y settlement yna ydy Orania, sef y tref yn Dde Affrica ble does dim hawl i bobl yym du eu croen fyw yn y dref yna.

Why does Anders Breivik liken himself to David fighting Goliath?
Ac Alternative für Deutschland uh, ydy plaid unwaith eto uh, dde eithafol yn yr Almaen, ac maen nhw yn llynyddiaeth y blaid, maen nhw'n cyfeirio at y symariad trugarog.
Why do the members of Pegida, a Spanish nationalist group, carry a cross on their demonstrations? Rydw i'n siŵr eich bod chi wedi clywed am Jean-Marie Le Pen ac Oriana Fallaci, ac maen nhw'n defnyddio llun o Iesu yn cario cleddyf, o roedden nhw'n defnyddio llun o Iesu yn cario cleddyf yn eu gwaith nhw.

Sori, mae yna camgymeriad ar y sgrin dal i ddweud crefydd mewn gwleidyddiaeth cyffredinol, ond y syniad yma, beth sydd wedi digwydd, fel, fel dywedodd Ed, ar ôl yr ail rhyfel byd, um, roedd uh, y dde eithafol wedi cael eu cysylltiedig gyda gwleidyddiaeth eithafol. Ond um, beth sy'n digwydd nawr, mwy a mwy, ydy ein bod ni'n gweld y syniadau yma yn y gwleidyddiaeth cyffredinol, mainstream, fel petai. Felly, dyn ni'n gweld mewn llawer o wledydd Ewrop, ond dim Prydain eto, um, pleidiau dde Cresnogol. Wrth gwrs, mae yna hanes o um, genedlaetholdeb Cristnogol yn Cymru, achos arweinydd cyntaf Plaid Cymru oedd yn wenydd o Gyfadyddwyr, ac mae cwestiwn enfawr yna o um, oes mwy nag un fath o cenedlaetholdeb, ond cwestiwn i, i ddiwrnod arall yw hwn. Ar, ar diwedd y sgwrs, ni'n mynd i um, sôn am sgwrs gan Rhys Lloyd, ni'n mynd i just um, cyffwrdd ar, um, ar

gwerthfawrogi y gwerthoedd Cristnogol. Ac wedyn, Michael Gove. Gwnaeth Michael Gove gyfiawnhau Brexit fel safbwynt Protestannaidd, a dywedodd e bod e wedi seilio ar etheg yr unigolyn, yr un etheg oedd wedi arwain yr Ymerodraeth Brydeinig a brwydro yn erbyn y Catholigion yn Ewrop. yn lle etheg gymunedol. Felly, da ni'n gweld yn fwy fwy um, syniadau oedd wedi cael eu cysylltiedig, uh, cysylltu gyda'r um, dde eithafol yn y gwleidyddaeth cyffredinol.
And so we see here that Christianity is being um,

So ni wedi paratoi cwestiynau i'w drafod, um, ry'n ni'n gobeithio bydd amser ar diwedd y sgwrs um, i cael hedig bach o drafod a gofyn cwestiynau ac yn y blaen, ond ry'n ni'n mynd i cyflwyno cwestiynau nawr ac jyst i roi amser i hi feddwl amdan, amdanynt ac os ydych chi eisiau rhoi rhyw ateb yn y chat, uh, croeso mawr i hi wneud os ti'n gallu gwneud hynny. ac wedyn rydyn ni'n gallu uh, trafod y, y, y sylwad ar, y, ar diwedd y sgwrs. Ydy hynny'n iawn, Sian? Dwi ddim yn gallu gweld Sian, ond... Uh, oh, yeah. Ie, yeah. ie, yeah, dwi'n siŵr bod hynny'n berffaith iawn. Good, okay. So, cwestiwn cyntaf, if please. Cwestiwn enfawr, beth yw crefydd? Um, felly, jyst rhywbeth i, i feddwl am, amdano. Achos, fel dywedodd Hannah Stroman, a ni'n mynd i ddod yn ôl i Hannah Stroman um, mewn munud, mae hi'n dweud, simply stating that these, sef beth mae'r um, gwleidyddion yn dweud am crefydd,

yn perthyn i'r gweinidogion, i'r pab, y diaconiad, i ni sy'n mynd i'r capel bob Sul, i pobl sy'n galw eu hunain yn Cristnogion ond ddim yn mynd i'r eglwys, pwy sy'n berchen ar Cristnogaeth, pwy sydd gyda'r hawl i ddeffinio, i ddiffinio beth yw Cristnogaeth. pwy sy'n cael defnyddio eu hysgrythurau, achos fel ni wedi gweld, um, mae pobl yn dehongli y Beibl mewn ffyrdd wahanol, a dyn ni'n mynd i edrych hefyd uh, nes ymlaen am hynny. Ac wedyn, cwestiwn i hi, um, bod y diddordeb da ni'n gwybod ar diwedd y sesiwn, Ydych chi wedi dod o'r syniadau hyn yn eich eglwys i chi? Y syniad o native Christianity, Cristnogaeth frodorol, um, bygythiad Islam, ydy Islam yn bygwth ein ffordd o fyw yma, a hefyd y naratif yma ein bod ni'n cael ein herlid oherwydd ein bod ni'n Cristnogion, does dim hawl da ni wisgo croes um, neu weddio um, mewn ysbytai ac yn y blaen. So dyma jyst cwestiynau i'w trafod a'i meddwl amdanynt yn ystod um, gweddill o sgwrt. Dyn ni ddim wedi gorffen eto.

yym a'r holl gorchmynion, holl orchmynion yn y Beibl Cristnogol, maen nhw'n uh, ffurfio sail ein gwareiddiad ni yn y gorllewin, ac maen nhw'n helpu ni um, cadw trefn ar ein cymdeithas. A'r ofn y mae um, rhai pobl o dde eithafol yn codi ydy'r syniad os ydyn ni'n colli um, y Beibl, byddwn ni'n colli ein trefn, ein gwareiddiad. A maen nhw'n defnyddio y syniad yma fel esgus um, i wrthod Islam a bobl o grefyddau eraill. Felly mae'r dau syniad gyda'i gilydd, y syniad o uh, ryfel gyfiawn yn enw Duw, a'r syniad o amddiffyn ein gwareiddiad, ein trefn ni um, rhag y syniadau o dramor yn bwerus iawn iawn.
And so Hannah Stromin's point is that um, it's not that people are reading a different Bible from others, but it's rather that, uh, if I may put it this way, um,

Mae'r Beibl yn testun gymhleth. Felly, os ydyn ni'n, er enghraifft, cymryd yr adnod yma o uh, y lethr at yr Effesiaid, gweddiwch droso fi hefyd. Nawr, dyn ni'n meddwl, ta Paul sy'n ysgrifennu y, y, y geiriau yma, ac mae'n amhosib i ni i ryddhau y gorchymyn yma, Pam? Achos bydd farw pob blynyddoedd yn ôl, felly fydd e ddim yn gwneud synnwyr i weddïo dros pob. Felly dyma uh, enghraifft syml o orchymyn clir y dydyn nhw ddim yn gallu ei um, efyddhau nawr, ac wrth gwrs bydd neb yn ein disgwyl i ni wneud.

Nawr, mae sawl côt gyda fi. Mae côt du, dwi'n gwisgo'r gafarau gladdau. Uh, mae côt hyfryd a trwchus dwi'n gwisgo pan dwi'n sefyll wrth y drws yn y tabernacl i uh, croesawu pobl bore syl. Ac wedyn um, mae côt ysgafn dwi'n defnyddio uh, yn, y, yn yr haf pan fydd yn bwrw glaw. Ond Dyma beth dywedodd Iesu, Os oes gennych chi ddwy gôt, rhowch un ohonyn nhw i berson tlawd sydd heb un o gwbl. Nawr, dwi ddim yn siŵr faint ohonoch chi sydd gyda mwy nag un côt, dwi'n siŵr bod mwyafrif ohonoch chi gyda mwy nag un côt. Felly, pam ydyn ni'n dewis i anwybyddu gorchymyn clir Iesu fan hyn? Wel, fel dywedodd um, Ed, un beth dyn ni'n gwneud, ydyn ni'n ni dewis i ddehongli yr egwyddor. Felly, dwi'n gallu dweud, wel, mae mwy nag un cod gyda fi, ond dwi'n gallu rhoi arian i'r ganolfan glid i helpu bobl digartre. Um, dwi'n gallu prynu bwyd iddyn nhw. ac yn y blaen. Ond mae'n bwysig iawn i ni fod yn glir. Dyn ni'n dehongli y gorchymyn. Dyn ni'n cymryd yr addysg ethegol a dydyn ni ddim yn ei ddilyn yn llythrennol. Dyn ni'n ei ddehongli. Ac felly, mae'n bwysig i ni fod yn glir am hynny, achos um, mae rhai pobl sy'n dweud, dwi ddim

Mae Ed a fi, dan ni'n dysgu modiwl yn Prifysgol Caerdydd am hermeneutics, sef yym ffyrdd o o darllen a dehongli y Beibl, a bob tro dan ni'n defnyddio y llun yma. So beth dach chi'n gweld yn y llun yma ydi Rhino, a mae Rhino yn yym tynnu llun o'r dirwedd, ond beth mae'n rhoi ar ganol y llun ydi corn. Wel, chi a fi, dyn ni'n gwybod, dydy'r corn ddim yna yn y tirwedd, yn y cefn gwlad, ond mae'r rheino yn gweld y corn. Dydy e ddim yn gwybod bod y corn yn rhan o'i gorff ef, ond um, dydy rheino ddim yn gallu tanu llun. heb gweld y corn yn canol y llun. Ac wrth gwrs mae'r corn yn cynrychioli ein syniadau ni, ein cefndir ni, um, popeth dyn ni wedi ei uh, ddysgu heb sylweddoli, popeth sy'n ffurfio ein syniadau a'n meddyliau ni. A dydy ddim yn gallu ynwybyddu ein corn ni, achos mae corn gyda bob un ohonom, um, ac mae'n boeth i ni dod yn fwy fwy amwybodol o'r corn yna.

A'r ail beth, does dim amheuaeth amdani, fel um, dilynwyr Iesu, mae rhaid i ni wrthod trais. Ac um, os oes mynediad da ni i arweinwyr um, mudiadau Cresnogol, um, arweinwyr enwadau, um, mae rhaid i ni cysylltu â nhw a jyst annog nhw i sefyll yn erbyn trais.

A hefyd, mae rhaid i ni annog ein gilydd i creu, um, i, i, i ganiatau ein heglwysi fod yn llefydd ble mae pobl yn gallu trafod a gallu ddysgu i drafod um, gyda pobl sy'n anghytuno gyda, gyda nhw heb cwmpo mas gyda nhw. A dyma uh, cyfraniad mae'r eglwys sy'n gallu wneud i'r cymdeithas bod yn llefydd ble mae'n posibl i drafod syniadau gwahanol.
Be curious, um, which I would guess is all of us, uh, because that's why we're here. But um,

Ie, so fel mae Ed yn dweud, dydy pobl ddim yn ymuno â munead- mudiadau eithafol oherwydd eu bod nhw'n bobl drwg. Maen nhw'n ymuno gyda nhw um, am uh, sawl rheswm cymhleth ac um, yn aml iawn oherwydd tlodi, oherwydd dydyn nhw ddim yn gallu ffeindio gwaith, oherwydd dydyn nhw ddim yn gallu ymdopi um, gyda'r newidiadau yn eu cymdeithas nhw. Ac felly mae rhaid i ni mynd i'r afael ag achosion a problemau um, yn ein cymdeithas ni a nid jyst trin y symptomau.

Ac wedyn mae yym symudiadau eithafol a pheryglus yn treulio llawer o arian i radicalei- radicaleiddio pobl ifanc, ac felly mae rhaid i ni hefyd buddsoddi yn ein pobl ifanc. Mae rhaid i ni fod yn barod i yym i ariannu y gwaith gyda pobl ifanc, i fod yn siŵr eu bod nhw'n clywed neges wahanol, neges cariad Iesu Crist, neges cymod, neges eu bod nhw'n bwysig.
And as we've already said, we need to build our ability to read the Bible. And part of that is uh, a commitment among the churches

a dysgu oddi wrth ein hanes ni. Os mae mae'n dweud yna, mae dissenting traditions, mae llawer o ddoethineb, mae traddodiad da ni um, i sefyll um, yn erbyn camdrin uh, o pwer. Felly, um, mae rhaid i ni jyst cofio pwy ydyn ni.